Salam dostlar men Myrat Sähetgulyýew bu gün iki müň ýigrimi birinji ýylyň on birinji apreli Programmirlemäň esaslary blogumyzyň altynjy sapagy bolýar altynjy sapagynda siz bilen birlikde Bu gezek geçen sapagymyzyň dowamyny işläris akym diagrammalarda mysallar tak hemme mundan soňky on sapaga çenli hatda bilmeýärin bilemok on birem on ikigem bolup biler Sapagyň dowamy hemme mysallar üsti bilen gider. Ýene-de hem şol akyş, akym diagrammalarynyň üsti bilen sapagymyza dowam edeliň. Geçen sapakda şul mysaly beripdik, iki sanak girilen sanyň jemini hasaplaýan programmaň algoritmasyny taýýarlapdyk we ony akyş diagrammasyna öwüripdik. Nähili? Şo, şutak. Indi şu taýdaky mysaly akyş diagrammasyna, akym diagrammasyna öwreliň. Ýagny birazajyk ýuwaşrak gidýäs, ýöne ynanýan birazajyk gowy düşnükli bolýandyr diýip ynanýan iň azyndan. Bilmedim. Dowam edeliň. Klawiaturadan girilen bir sanyň kwadradyny hasaplaýan algoritma. Ýa-da şuny üýtgedibem bileris birazajyk. Hatda dowam edeliň oň içinde üýtgedeliň. Näme diýdik birinji başla diýýär soňundan bir korobka taýýar bir weriable taýýarlaýas. Başlany näme bilen belleýärdik birazjyk çaltrak gideliň başla muny bir reňk bereliň. Bermäliňmi? Näme reňk bolsun şunyaraq. Ýa reňkli bolsunmy? Reňkli bolsun ýa şunyaraq. Gök bolsun. Başla diýdik, soňundan näme etdik? Bir bir zat bellemeli. Näme diýdik? Variable. Eee variable taýýarlaýarys. Variable nämämiz bolsun? Kwadrat bolsun. Ve soňra işte hadi neme etmän hep görüp durus. Buram x ham yazmaly. Yani x ham bir değişken variable hökmünde neme etmeli. Kvadrat tip bir variable'miz var. Bahasy başlangyçda 0. Ee, buram x tip değişken e, nememiz var, variable'miz var. Oňam bahasy başlangyçda 0 bolsun. Ony ýazaly, kwadrat. Şuň ýerine başgadam bir zat diýip bilersiňiz, ýöne men kwadrat diýen has düşnükli bolsun. Işte, ine dördülem diýip bilersiňiz siz isleseňiz we ýa tapawudy ýok, a diýibem bilersiňiz. Ol size galan bir şey. Ýöne at üýtgeşik bir bärde kän bir ähmiýeti ýok. Ýöne öz isleýşiňize görä, o at, ýöne at goýan adyňyzyň nämedigini ýatdan çykarmasaňyz, bolýar. Biram x-miz bar zorda, hem x-miz näme ulanyjy tarapyndan giriljek sanymyz. Aňam birinji degeri 0 bolsun. Muny ýaşyl bilen näme edýädik? Biram hemen şu taýdanam bir ok çykaraly. Başlangyç başla diýdik. Soňundan näme bar? Soňundan bir san gir we kwadratyny hasapla. Bir san giri näme bilen belleýädik? Şul parallelogram bilen bilýäris dogruda. Sanymyz näme bolsun? X bolsun. San girilsin, o girilen san X bolsun. Eee, bunu şuň bilen milli ýalňyşmaýan bolsam, soňunda näme bolsun? Işlem. Arifmetik işlemler bar. Iş bar. Näme etsin?

köpeltsin, iş bolsun, meselem, iki girilse, iki köpeltme iki, dört bolar we dörtki kwadradyň içerisinde ýazdyrylar we soň ondan ony näme etmegimiz gerek? Ekrana görkezmegimiz gerek. Ekrana basdyrmak üçin şu parallele gram bilen ýazyk, onam başga reňk bolaýsyn. Giriş we çykyş başga reňkde bolaýsyn. Başga danam bar, ýöne bu dany ulanylýar. Näme ýazsyn, nima, ekrana kwadrat ýazsyn. Türkmençe zatyn ine dördül dam ine dördül diýsegem bolardy. Ýan ýok. Ve soňundan näme tamamlama ädimi. Ve tamamladyas. Tamam. Onu näme edýäs? Bir renk bereliň. Bir sanyň, girilen bir sanyň kwadratyny hasaplaýar. Başda diýdik, Soňundan ulanjak wreýbillemizi bildirdik we oňa bahalaryny nol berdik. Ikisiňem kwadrat diýip bir wreýbilimiz bar we x diýip bir wreýbilimiz bar. Bärde edil geçen sapakda aýyşymyz ýalak, bärdäki bildirýän zadymyz, bärdäki ýazýan zatlarymyz soň ileride ulanjak diýmek diýmäni berýär. Şonuň üçin biz ýazýas. Kwadradymyzy nol berdik we x-imizem nol berdik. We soňundan x-imize bir san girildi. Girilen san diýeli işte iki bolsun. Iki girilse näme eder? Iki köpeltme iki. Kwadradymyz dört bolar we kwadradymyz ekrana ýazdyrylar we tamamdyr. Meselem, on girildi. On köpeltmek on näme edýär? X-e on girildi. On köpeltmek on näme eder? Ýüz eder we kwadradymyzyň bahasy ýüz bolar we ony ekrana ýazdyrar we tamamlar. Meselem, bäş girildi, bäş köpeltmek bäş näme eder? Ýigrimi bäş eder we kwadradymyz ýigrimi bäş bolar we ekrana ýazdyrar we tamamlar. Şuny aslynda näme edäm edip bileris? Şun mysalyny näçe wagt boldy? Alty minut. Mysalymyzy üýtgedem bileris. Ekrandan girilen näme etsin? Proseneden çykarýan. Eee, neme edeliňmi? Ony indiki sapakda edeliňmi ýa? O indiki sapakda da edeliň. Bu wagt şu taýda üýtgetmek sen iki sany sany. Eee, nähili bir neme bolsun? Kwadradyndan näme küpüni, kübüni alýan neme e, bolsun naray bu gezek.

Wariabiliň ady Bärde dynamik gözeli. Tak. Başda diýdik kub 0 x deňdir 0 we x-miz girdik. Meselem diýeli 3 girilsin. Üçünji derejesi ni tapýan di programma ýazdyk. X girilsin, X köpeltmek, X köpeltmek, X üçi üçe köpeltseň dokuz, dokuzy üçe köpeltseň ýigrimi ýedi. Ýa kubumyzyň nämes bahasy ýigrimi ýedi boldy, ýigrimi ýedini basdyrdyk we tamamla diýdik. E şunuň ýalak başgadam üýtgedilip bilner. Bärde kän ýedi minut geçdi. Bärde kän uzaldylyogma indiki sapakda has Bir durmuşymyzdan kän bir mysalyň üsti bilen bir algoritmi taýýarlarys. Oňa çenli bir taýýarlanaly. Diýip, bärde sapagymyzy tamamlalyň. Indiki sapakda duşýançak. Hoş sag boluň, saglyklygörşeliň.